ndasida kuudza ime nyaya yangu yawangu ex wangu so neswipe card matezi ayange esati yakunzi swipe matezi aye yange ichiri kunyatsonzi plastic mani ah bamba ah remember pane time yekuti hurumende ipapo mandiziva yange inyatsosimbisa nyaya dzeplastic money because kesha inetsa nyaya dzechenji nyaya dzekuti mabhondi machichichi zvainetsa kusanganisa chenji dzachona dzaishupa saka ipapo vanga vakukurudzira kushandisa plastic money ipapo isati yakunzi swipe zvoti swipe yatongo yatongonyema money changer akuuya nejagoni nyowani baba handikangano nyaya yeri vamwe ex vangu so ah, ndazotangira pekuti swipe yacho nanaiwana sei because matisi wayo kana wangu utori neswipe ka wangu wakapenga bozi waifanirwa kunge uri probably kana kuti munhu weuptown kana kuti munhu wekuti eh, unofanirwa kunge une kwaunotenga kunoshandiswa swipe yacho waona manje sa most of us isusu kana tingori timu revamukoto mukoto chichichi rinongoshandisa cash waona mabondi taiti kungodai so tingotsvaga macoin edu tobva tatotanga kushandisa zvekuzoti swipe hayo taitoionera kugorodeo swipe yaioneka kugorodeo saka inini manje ndoda kutoimpresa one nyaya yechi yekuti ndoshandisa card kubhadhara masimu ndoda kuimpresa nenyaya yecard baba haa ah, ndakadzidza zvakawanda gorero rapingi kwanguruma 2000 14 15 ikoko hari nangoti i think 16 ya baba ndakanyatsogaira ndikapona baba kuda kaswipe card kuti ndi ndiimprese kabhebhi kangu kandanga ndinawo madhezi yaya ah, baba paya ndatsvaga eh, 5 dollars yangu ndifake nhasi tomborina five dollars ndaitongobvawo kumba ndichitoenda kuchikoro kuuse yetu ukuku ndivo kwataikaidzidzwa kavhimi kake ah, nditokapromisa nditokapromisa nditokati mvanhu dawo kutora out we need to go out we need to go somewhere nice and eat some uh, fish in fish in ndo yandaida kubhilivhisa nayo bcause chicken ini yange yangojairira unhu ese akungoti chicken in chicken in Eh, ndinoda kubelievisa nefish in something different yeah ndino ndiri kubelievisa baba saka hayi nini mudhara wangu ka aibhadhara tuition kana titi tuition tikutaura kuti mari yechikoro yekuzoti mari yetransport mari yehembe waifanira kutonyora wainyora proposal business proposal chaiyo chaiyo kunyatsotaura kuti iwe kupfeka hembe dzakanaka kwakanakirei pauniversity zvinobhenefita hawo zvinoita kuti tiachieve magoals edu sei mastreng sot yakasimba uchinyatsomeka sure kuti kutaurira kuti zva imwe mari iyi yakakosherei even mari yetransport toda kuziva kuti zvakakosherei ona saka mudara ingoti sha mari yefees iyi dzimwe dzese idzi daizongoitawo zvekuhadhira hadhira sevakomana musendrai ah baba apa ndotobva kumusha bcause ndaigara kumusha mbuya tonas ndasvika mamutoko ndo mandakada kurovera dhiri rangu rese mumure plastic mani ndo mandaida kupedzera dhiri replastic mani chamari ndasvika pepe ndataura nemumwe fesi anga ari agent steward bingi yaitanga ita zvema agent agent ndo zvayaita ndasvika ah koma ndokumbirawo dangoro wachi transaction rekuti ndiwane plastic money zvikanzi no mufana wangu panongodiwa 5 dollars nefotokopi yechitupa ini nditore nefotokopi yafa hatoni fotokopi rachitupa dai so fandadeposita 5 dollars yaya ona ndatoti hamane 5 bucks inini ndandarova bhajeti yekuti kutengera chimoko 2 dollars 50 handiti 50 cents drink rake rimwe 50 cents rimwe drink rake then ini ndotosara nedollar 50 change ndo yange iri mathematic yandanga ndaro yange yakatobuda boy because isusu taingofamba kubva kuchikoro kupare kunobuda mutown saka transport panga pasina kwanga kungofamba kusvika kwatoda kuenda ah shamari ndatodai so five dollars yandanga ndinayo yekuti ndo yekupedzesera yandinayo ndashandisa ndakanda mukandi ah ndatozokwira bhazi paya paya ah ndatosvika tonas ndatoudza bhebhi ah no ndakauya chichichichi eh, ndati wekuchikoro ngatigadzirirei kuitira kuti patinotanga muzotototatanga malessons paunenge watouyawo inini ndinenge nditobva tatongoenda chi out yacho zvinhu zvichiri fasta fasta zvichiri kupisa wani hazvinombo zvisineiwo madays ava afambidzana bhebhi paya paya rauya haa ah, chii wadii wadii haa ah, bhoo nda mari irimo mukati ndandaudza bebi ah bebi wona ngatipindire ngatisvikei pa okay five because fishing ikoko ndoyayaita ngesiri busy busy as compared nekudhuze nekuna kwame haa ah, baba tanosvika paya paya laki randakaita iwani ilaki rekuti hamutange madya kufishing munotanga mabhandara chikafu chenyu chozouya baba ndakasvika so network yange itoriko zvisineyo eh, vata order two dollars fifty fish ini nemachips nefish dzimwe dzaiuya dziri three so ah taronzi bhadharai three dollars fifty ini ndikutonojegerawo ndakati dollar fifty iri kusara muaccount Shamari kudai iri kuramba iri kuti hanzi contact the bank ameno some english words that were coming out mnhara pachipose machine icho chocho ndapererwa paya paya ah, ndataiwa mune mari irovai futi mm. yanarohwa futi imwe swaivi baba ah, same language baba withdrawal limit chichichichi ah, zvimwari ndapererwa zvino manje pababa apa bhebhi riri paside manje apa ah, bhebhi na ndatori ganzira nditoriudzwa kuti sha isusu hatishandise cash ah, mdara kuzodai so apa zvatoramba tikazongobva ipapo bcause bhebhi wanga asina kuzvironga dai anga akazvironga pamwe aigona kuya netumwe tumari shamari aenda padheni pake haa ini ndadzoka kuhostel hazvisi kunyatsa kuita mudara bva atozondisendera kameseji yekuti achiona ah, chipana mfesi ari kundinyenga ee ndiri kunakirwa naye handiroese ah, chamari paipa ndakamunzwisisa ndakamunzwisisa because tsekuendera ndakamupinza baba yedu zvakanyadzisa ini bva ndazvinzwisisa because mfesi wachona aitorova tumafomo fomo tumanaice naice ndaatoona kuti oyu oh, ayaa zvekwavo zvakanaka ah, but fast forward eh, in life ah, ipapo hatatoti ah, masuku sevans ndakazongoti ano ah, rega imbonotsvaka kuti munhu eye ari kupi munhu weswipe steward benga ndikukanganwei yamakandiita ipapo yange yakaipa but ah, later on ndakazotanga nzisa kuti no nyaya yange iri yekuti five dollars yange iri withdrawal limit you understand yainge iri mari yekuti yaifanira kugara yaibata akaunti ini handina kuzvizivawo ndaingofunga kuti unongoshandisa as long waisa mari mako nemako you can use that money then put some more uh, zvichienda zvakadaro but ndo zvandisina kunzwisisa ona haipapo pakapotseka eh, but ndikuti fast forward eh, three years down the line haa ndakatozongoti ndoita sei vana vangu vakutomuti a ah, uri sei zvekungoti unoziva kuti pane munhu wekuti munenge musina kuvengana handiti e eh, munenge makadanana zvakanaka but pakuzorambana munenge mazonyatsokuvengana munenge muchingoti a ah, vano mumwe wangu handiti ndo zvanga zvingoripo then i had to call them a ah, wadii zvise upenyu life zvikanzi life bo ngataiva aboo ah, fana saka ipapo ndandakushandira kure nekumusha wana but kuti nene mutsva kwedu i could pass through marine kwawo uh, then i just thought ah, manje pamatransport uh, metals ndotora option ipi should i take option yekuti i can just drive kumoenda kumusha or maybe just use the bus then i chose that ah, no let me just take option yekudriver kumusha because you know public transport can sometimes be a nuisance dzimwe nguwa ona then I, I drove my car ndamutown i just thought to myself can i pass through mareni kwake ndamufonera ona but i know it's okay you can come to mboonana catch up talk about life ah, then vandafunga kuti ndine maoptions mangani because mota yange yakasviba should i take the option yekugeza mota kana kuregedza but paya nani kurioneka 10 dollars then i took the option yekugezawo mota chichichi nice nice mukati nekunze ah vandazonyatsogaya kuti right saka apapa ndosvika ah, vandamufonera bho vandasvika pamaraini pake payape ah, takaita futi mumwe mukana wekudecida kuti tokwanisa here tine maoptions apa togara mumota here kana kuenda samuye kwekuti tinogona kunogara todya zvedu you know eh, then takatora option yekuti no lets just sit mumota because mota yange almost new chichichi mamuri bho muchismelawo nice magezi waona then we took the option yekugara mumota then vakazotaura taura taura taura then vataona kuti tapedza kutaura then i thought ndine option yekuti ndogona kungoenda paten kana kungomubhilivhisa kungoti no hazvanani mazuva ano hazvisisiri paya paya ende kungomutendawo kuti akamhanya nemunhu anga asina ana cent ndikati ndikaita option yekuti ndomusira mari here kana ndoregedza waona i could easily take the option yekumusira bag amusiriwo kana ka 20 dollars so ndandadoti ka 50 50 aizosari but ka 20 anditoona then i went my way what i'm getting at is mari eh, inoita kunge yakashoreka kana kuti inoita kunge inotsvagwa nevanhu vari evil most of the time but maya mari inongoshandira munhu wese inongoshandira iwewe ah, inongoshandira inini inongokupa maoptions ona dai nina ndine mari yakawanda msofish in i would have made a choice kuti ndobhadhara necash here kana kuti neswy kana kuti neplastic money you know so ipapo I, i didn't have many options um, but now that ndanga ndazooneka 100 dollars kekuisa paside i could make an option yekuchuza kuti toexplora masolutions api kumaproblems atinofesana now in life

we don't have the money waona hapana bhegi hapana bhegi rekuti upinde muindrive so unenge ungori stuck netumwe tumaoptions tusiri very comfortable uh, tinogona kusolvwa nemari so money does not solve anything no no no no no ndakanga sataura Money does not solve everything but it definitely presents many options that you can explore that you might be comfortable with ringoda amana nganditsvagei mari nganditsvagei bhegi boys hapana hapana zvawanda zvatinoda vanyanya kutaura zviri kuiti mari ngaitsvagwe eh, mari ngaitsvagwe mari ngayo zvauri kuita izvozvo kana zvizvi uchikunzira mari kondi